Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episode vu Komm méi, de Luxembourg's Finest Battle Podcast mam Jil a mam Pühüt. Wéi geet et, Jil? Et ge heet mer ge he gutt. Ge he pit pit pit. Dat ass schéin! Wonnerbar. Voilà. An, wéi geet et dir? Jo, mir geet et ganz gutt. Ech hoffen, dir geet et d'selwecht gutt. A wann ech gutt mengen, mengen ech domat, dass Méinden, nee, dass Dënschden, ech sinn total vernurkt, mee jo, mir hunn haut eis erëm versammelt, an gëtt just nach gestottert, fir iwwert eppes ze schwätzen, wat. Eis, ob et eis wichteg ass oder net, mir maachen et awer um Lafband, esou wéi. Bewosst an och onbewosst. Jo, an och all anere mécht dat. An dat ass dee famousen Tirang oder deen Akteschaf vu Genren, wou mer ëmmer erëm gären opmaachen. A fir mat engem Beispill virzegoen. Wann ech elo géing dem Pit e Bandnumm soen, kann de Pit sech net ëmmer direkt eppes drënner virstellen, an ëmgedréint och net. Mee wann de Pit mir dann zum Beispill seet, ah dat ass Post-Metal oder Blackened Doom Metal oder Power Metal, da weess de Gilles, ah. Dass dat. An dofir si mer haut hei. Engersäits dee famouse Genre-Tirang, an där gär ëmmer alles esou getässelt gëtt, an dann eben och deen, jo, deen scho bal deen Zwang, wou mir hunn, fir alles ze kategoriséieren. Jo, genau, genau, genau. Mee dat, wéi gesot, ech fannen, et ass fir eis, also vu menger Perspektiv fannen ech, et ass eppes Einfaches, wat s de kanns maachen, fir et eben deem aneren ze beschreiwen, dass s de eppes kanns drënner virstellen. Jo, dat stëmmt. Well, wéi gesot, s du sees blablabla Band, keng Ahnung, dat ass eng, jo, eng Black and Death Band mat, mat, keng Ahnung, mat Doom Elementer dran, dann, ah jo, ok, do kann ech mer kapp eppes drënner virstellen, dat, dat kann een sech enke unhéieren. Jo, an ech mengen, dat ass jo och da meeschtens déi zweet Fro. Ech mengen, wann mir eis eppes, esou eng Empfehlung ginn, Dann kënnt meeschtens déi Sätt, jo wat maachen déi dann? An a wéi gings de souwisou aneschters op déi Fro äntweren? Du kanns jo net soen, jo déi maachen, déi maachen Krach oder déi maachen Kaméidi oder Huhu oder se maachen, jo se maachen Musik. Dat ass e bëssen ze einfach. A fir et einfach alles ënnert de famose Metal-Fändel ze hänken, well dat ass och net esou einfach fir alles ënnert een, Fändel ze man. Eben grad well de Genre sou riseg fantastesch grouss ass an et sou vill Genren gëtt an all Genre huet enke sou vill Subgenres, ass dat immens schwéier do eppes ze beschreiwen a wann s de dat do net häss. Natierlech hues dann vill Bands deenen dat net wierklech gefält well se sech selwer net gär an Tirang maachen an deelweis och falsch plazéiert. Laut der Band hier, ne? Falsch plazéiert, jo. Deelweis ginn et och Bands, déi sech selwer e Genre erfannen. Hat ech och scho gehat, Saachen, déi ech nach net héieren hunn. Well zum Beispill, keng Ahnung, ech soen einfach, mir maache Cybermetal, gell, wat och ëmmer dat soll heeschen. Mä dat ass dann einfach, well se dann futuristesch Texter hunn zum Beispill oder esou, gell. Jo, mee eleng elo, wou s du dat Wuert gesot hues, Ech weess plus minus oder ech hunn eng Virstellung, wéi dat kéint kléngen. Ja. Dat ass jo dann dat Feint iergendwéi un der Saach. Ja, dass ja. Dass du dech duerch en, en, en normalen ähm, Austausch un Begrëffer, wou, soe lo mol, 98 Prozent vun all Metalhead oder all, all Persoun, wou iergendwéi an deem Museksmilieu do ënnerwee ass, Weess dann och plus minus Bescheed. Ech mengen, du hues et gesot, mir hunn eng Fantastillioun u verschiddene Genren. Main, also Main Genre ass, wou mir jo och schonn e ganze Koup hei elo duerchgeknat hunn an eiser, an eiser Carrière bei Kaméidi hei. An do kommen der jo och ëmmer erëm bäi. Verschiddener verschwannen oder se gi vergiess an dann tauche se Joren drop erëm ëm an dann gi se op eemol aneschters benannt. Mee du hues awer ëmmer déi Notioun, dass, Du erwähns e Begrëff, Heavy Metal, bumm, du weess wéi et kléngt. Genau. Du kéins elo net soen, ech weess net, Metallica, dommt Beispill, Metallica mécht Melodic Death Metal, just well s du et melodesch fënns a well et deelweis vläit haart gespillt ass. Een, dee vläit elo näischt, guer näischt um Hutt huet mat, mat, mat metallescher Musek oder esou an dee rutscht do eran. Dee kann ech mer virstellen, dass deen um Ufank natierlech Krämpes huet, esou wéi mir och gehat hunn, fir eis do Natierlech. erëmzefannen an deem Wirrwarr, gell? Mä dat, dat hëlt och vill Zäit an Usproch, sech do, sech do Also, duerchzekämpfen duerch déi ganz Genres nach. Ech mengen, da mir kanns de lauscheren haart elo soen, jo. allen zwee elo schonn, keng Ahnung, iwwer 20 Joer am Metal an dat, do huet sech einfach eng gewëssen Portioun Wëssen Ageprägt an de Kapp, gell? An dat, dat kréie mir och net méi raus, dofir kënne mir dat esou soen. Mee fir en Ufänger ass dat natierlech, jo. En Horror. Schäiss schwéier, jo. Ech mengen, do, do ginn ech lech just e Beispill, an zwar mäi famousen Harddisk, ne? Do ass ganz vill drop, do ass ganz vill Musek drop. Idem. Idem, jo. An do gëtt et dann och dee famousen Ordner, wou Metall heescht, sou. Wann ech all Band misst no dem Genre kategoriséieren, vun deem wat se eigentlech maachen, ech hätt wahrscheinlech méi Genre-Kategorien wéi ech Musek drop hunn. An dann hunn ech vläit an enger Genre-Kategorie eng Band stoen. Do dinn ech mech dann zum Beispill schwéier. Ech hunn Saachen ënnert Melodic Death Metal stoen, obwuel et guer net do dra passt. An awer, ech weess mech dran erëmzefannen. Dass dat, jo, ech hunn och, ech hunn dat och esou e bësse gemaach, ech hunn dat och a Genren ënnerdeelt, gell, natierlech dat wat Metalcore ass, da kënnt dat deen Ordre, wat Black Metal kënnt dat deen Ordre, mee anescht hunn ech esou esou Bands, gell, hm, do hunn ech eng esou eng Band, dofir maachen ech awer elo keen extraen Ordner op, dofir hunn ech nach en Ordner, deen einfach Other heescht an do kommen dann all déi Saachen dran, dofir fannen ech mech och do erëm, gell, ech weess wat ech wou muss fannen. Ech hunn do eng aner Manéier, muss ech soen. Also, se ass net vill aneschters, mee alles, wat iergendwéi, soe mol, arithmetesch kléngt oder lusch, nennen ech einfach progressiv. Ok. Ass et richteg oder net? Mee ech. Keng Anung, ja. Ech weess mech dran erëmzefannen. Ech hunn och bei e puer Saachen, déi. déi ech elo an der Progressive Metal gesat hunn, sinn vläicht net wierklech Progressive Metal, aner Saachen, aner Läit géifen dat an, keine Ahnung, an Metalcore setzen oder wat weess ech wou, gell, mee well et ebe fir mech e gewëssenen Undeel dran ass, kënnt dat an deen Ordner, fäerdeg, kënnt an déi Schublade. Ech mengen dat ass jo och dat Interessant un dëse Genre-Debatten, ass Et ass meeschtens dat éischt wat s de mëss, egal ob s de bei engem Concert ee kenneléiers, een erëmgesäis. Déi déi Genre Themen, déi tauche permanent op. Du kanns ja. näischt dogéint maachen. Du kanns net iwwert Musek schwätzen ouni iergendwéi e Genre z'erwähnen. Mir sinn natierlech elo hei keng Messiassen, fir elo hei de Genre breetzetrëppelen an ze soen, dat ass dee Beschten oder déi Band kléngt esou an esou. Jiddereen huet do seng eegen Approche an natierlech d'Band selwer zum Deel och. Mee ech mengen, datt mir nach ni passéiert, datt ech iergendwou, wierklech iergendwou war, wou elo Metal an haaptsächlech, A well mir esou vill Metal lauschteren, fält et eis halt just op. Mee an deenen anere Genren ass et warscheinlech net aneschters. An egal wat fir eng Plaz dass de gees, hues de ëmmer esou eng Diskussioun. Dat ass schonn iergendwéi lusch, wéi, wéi primitiv mer do sinn, weess de. Mee mir verléieren deelweis méi Zäit driwwer ze diskutéieren, wat fir ee Genre et ass, wéi am Fong vläicht esouguer d'Band nach méi ze appreciéieren an dat, wat se maachen. Vläicht. Vläicht. Ech hun en nach nie esou gesinn gell, muss ech éierlech soen. Ech mir ass dat u sech u sech ass et ass et mer egal Dat ass wat net d'Band wichteg, dat mécht. stëmmt. Ech soen fir mech, ech kategoriséieren déi Band als dat an dat, mä am Endeffekt ass et mer egal, wann d'Band wierklech gutt Musek mécht, déi mer gefält, dann passéieren ech dat jo trotzdem. Ne? Ja, dat ass och, dat ass och de richtige Wee. Ne? Ähm, Mee wat, wat mengst du dafir wat ass so oder wieso das Metteler esou den de Pläséier hunn alles ze kategoriséieren? Also mir wësse jo net lo genau also natierlech mir lauscher noch aner Sachen, dat ass dat ass kloer. Mee Esou konkret iwwer Genren ze schwätzen, wéisst ech net wou's de dat soss géings man. Jo, ech hu mer dat och lo grad iwwerluecht, man dat aner Leit déi elo aner Genren man lauschteren och. Bon, ech ka mer virstellen am Jazz hues dat bestëmmt, wou ee seet, ah nee dat do ass elo éischter éischter Bebop, dat do ass éischter Cool Jazz, dat do ass éischter Fusion an esou weider. Mee ginn et do o esou vill Subgenres? Ech mengen net. Ech mengen net. Schwéier ze soen. Also et ginn der natierlech, mee do kann ech och op e Beispill zréckgoen elo, wou mei wou mir elo rezent passéiert ass, wou ech op e Genre gestouss sinn an ech hu mer just geduet, hm, ech hunn dat nach ni héieren, obwuel et, ech wëll net soen, mam Metal verwuerzelt ass, mee et ass méi no un Rock an Alternative drun an dee Begrëff ass mir nach ni entgéint komm. An dat ass e Genre zum Beispill, dee Midwest Emo heescht. Ok. Wisou heescht e Midwest? Well en am Midwest vun de US produzéiert gëtt. Dat hunn ech mer geduecht, jo. An Emo, well et emotional hardcore ass warscheinlech. Minett, Minett. Southern, southern minett death metal, sou. Jo. Dat, an dat ass dann ok. Et gëtt jo och southern rock an et gëtt jo och southern metal, ne? Dat si jo och Begrëffer, déi ech schonn héieren. An u wat denks de dann du direkt? Éischte Gedanken? Southern Walk denken ech u Saache wéi Lynyrd Skynyrd oder ZZ Top. Southern Metal denken ech un Pantera zum Beispill. Ok, du sta mäi Begrëff hunn Texas. Ah ok, ech hat Bands gemengt. Nee mee dat ass och richteg, also jo. Texas, Mississippi, déi Südstaaten eben. Nee mee du hues awer direkt dee fameusen Déngens am Kapp wou, ok. Dass dass aus deem Eck, an déi gesinn och all esou aus an déi kléngen och all esou. Klischeeë mengs de? Jo, dat ass elo dee famöse Klischee, wou do erakënnt. Jo, jo. Schonn iergendwéi witzeg. Jo. Mee bei europäesche Bands kanns de dat elo net, also et géif elo zum Beispill net ee soen, dass, keng Ahnung, Wann ech eng Band géif beschreiwen, géif ech net soen, et ass polnesche Black Metal. Dat géif ech net maachen, well dat ass keng Kategoriséierung, well ech kenne vill Bands aus Polen, déi Black Metal maachen, an déi kléngen net alleguer selwecht. Dat kanns de hei an Europa net maachen. An den USA geet dat schonn e bësselche méi. Jo, an awer muss ech soen, dee Begrëff ass mer awer scho méi wéi eng Kéier iwwer de Wee gelaf. Jo. Jo, ech mengen, ob dat elo ass dat elo gewollt oder net, do si mir net wierklech do fir driwwer ze jugéieren. Ech menge wou et jo hei drëms geet, dat ass einfach fir vläicht e bëssen drop anzegoen, wisou dat esou ass, wisou mer dee Pleséier hu fir alles esou, jo oder jo, also bei mär ass et scho bal. ech wëll net soen en Drang, mee wann, egal, wann ech eppes sichen, ech siche spezifesch dann no deem Genre. Jo, jo, genau. An deelweis bei Concerten ass et dann och esou, ech mengen, ech, ok, wann ech eng Band net kennen, ech kucken, wat se spillen, da kann dann do egal wat stoen, ech weess, ob ech ginn oder net. Jo. Ja, ja, ja. Do wann du eng Concert hues mat mat enger halwer Dose Virbands, hunn ech elo mol, bei enger steet dann e Genre dobei, wou der elo net onbedéngt eppes seet, kann et sinn, datt s déi Zäit vläicht emol dobausse verbréngs an eppes drénks oder eppes iesse gees, well s da scho vläicht am Viraus weess, wat en iech seet a vläicht entgeet der dann awer eppes, de Dësch. Jo, dat ass jo och eppes, wat mir och scho gemierkt hunn elo, wann s de déi lescht, déi lescht Jore kucks, déi lescht fënnef, sechs Joer, kanns de ëmmerhi soen, datt ëmmer méi Venues, wou en Headliner kënnt, dee spillt e Genre X, soe mer emol Judas Priest kënnt als Beispill, als, als, als Support-Band ass dann zum Beispill eng Band wéi Machine Head dobäi. An dann do virdrun spillt lo eng eng eng lëtzebuergesch Death Metal Band. Dat ass kee frieme Begrëff méi. Eis ass dat jo och Ja. scho geschitt. Engersäits fannen ech et flott, well s de dann vläicht och d'Méiglechkeet hues Saachen, déi s de nach net kenns, ze entdecken, well s de sécher net wäers, du wäers et sécher net siche gaang. Vläicht. An dat ass dach puren Zoufall. Ech hat scho sou Situatiounen. Anerersäits soen ech mer, hm, wann ech elo eng Band X wëll kucke goen, da ginn ech, weess ech, ech kann och just wéint där dohinner goen, dann ass mer de Rescht u sech egal. Jo, kloer, kloer. Dat hat mer och schonn alleguer. Ja, man elo ähm déi, mir hate jo schonn e Groussdeel vun deenen Main-Genres hei duerchgeholl an mir gi elo nach, zwar et kommen der nach eventuell, mee mir Ja. mussten awer sou lues och ufänken, datt mer an déi Sub-Genres ginn. Et gëtt eng endlos, eng endlos Schläif, well et ëmmer erëm nei Saache bäikommen. Ähm solle mol einfach esou, wat sinn deng Favoritte-Genren? Meng? Jo. Déi weess du jo awer. Ech wëll, dass du mer se sees. Ech soen der se. Jo, da kanns de denken, alles, wat e bësse méi extrem ass, ne? Also Black Metal, Death Metal, ganz virbai, e bësse Prog Metal, awer och léiwer déi extrem Saachen, deelweis bëssen, bësse Metalcore, bëssen Deathcore, jo. Jo natierlech och puer oldschool Saachen ne, mee dat sinn esou da war ech am meeschten lauschteren ne, Klassiker natierlech jo. Ja ja ma déi souwisou also déi Klassiker géing ech elo och net elo kategoriséieren wann ech géing elo soen ok dat do si meng Lieblingsgenren, ech mengen du weess meng och, soll ech der se der soen? Also da so de mir se och. Also ech kann do just soen Post, well all Form vu Post ass gäil. Heescht Post Metal, Post Hardcore, Post jo Rock deelweis. Ech sinn nach ëmmer e grousse Power Metal Amateur gewiescht, och elo nach. Progressive an natierlech och Black an Death, also dat, mee wann ech misst wierklech wielen, dann wär virun allem elo déi lescht puer Joren huet sech den Alles wat post ass an sou dee modernen modernen thrash metal wéi Sylosis et mécht oder oder sou dat dat ass sou dat wat ech dat kann ech ëmmer lauschteren ëmmer an egal wéini an dat ass schonn nice stuff. Okay gutt gutt gutt gutt jo, awer ech mengen du hues jo och mengen och wéi se dann. Am Black Metal, am Post Metal hues en och nach sou divers Subgenres nach. Yeah. Hues dann as Atmospheric Black Metal, du hues den äh, Depressive Black Metal an hei an do an déi stinn och alleguer fir sech sou ze soen ne. An da kanns och soen, oh ech ginn nach gär do, ech ginn nach gär do an dat do gefält mer och, dat do gefält mer manner sou. Äh, weess de, jo. Awer wann s de dann kucks, ähm, ech si wéini iwwert e Begrëff gestolpert, ech muss soen déi Band, ech

Ech hu geduet, A wat, a wat soll dat dote sinn, gell? Jo, jo. Do muss ech der dann och emol soen, dat géif ech mer eleng undoen, well et esou lusch kléngt, den, den, Mee et kléngt awer d'Deskriptioun schonn iergendwéi, einfach. iergendwéi, wéi ech bis gelauschtert hunn, esou, Ah jo. Mee dann, ech weess net, deemools huet sech jo och iergendeen iwwerluet, wéi s de gings alles nennen, gell?

Deelweis och talentéiert, ultra talentéiert Musiker, déi sech dann och net wëlle soe loossen oder wou fest dovun iwwerzeegt sinn, datt dat, dat, dat, dat, dat an dat ass do dran an ech wëll mech net iergendwou festsetzen. Mee wéi ginn esou Leit entdeckt? Ech menge mir schwätze ganz oft hei vun der Plattform Bandcamp an do ass jo massiv vill drop. A wéi gings de do eppes erëmfannen, wann ech do Schaman an Tippen oder experimentell, da kënnt einfach alles. Jo, dat ass dat. Mee dofir ass jo nach aner Plattformen, wou s de kanns kucken. Och ganz vill benotzt gëtt vu villen, dat sinn d'Metal Archives, ne? Jo, jo, jo, jo. Wou och bei all Band meeschtens méi wéi ee Genre dobäi steet, fir se ze beschreiwen, ne? Dat ass wouer. Wann du kanns och vill kennen léieren wann du dann gären nach an deen speziellen Tirang siche gees gell. Ja ja ja an déi Tirang si grouss he. Dat si deelweis ähm, grouss, dat ass heiansdo ganz neis. Ja dat ass dat flott sech dran ze verieren. Dat ass awer och heiansdo ëmsou méi schwéier do erauszekommen, well ech mengen do sinn och déi Leit déi hei nolauschteren doudsécher schonn dra gewiescht, datt se eppes fonnt hunn wat et just eemol gëtt. Bis dato, oder haten halt keng Chance, sou eppes Ähnleches ze fannen. An dat ass jo och da erëm typesch mënschlech, du gewinns dech esou un eppes, du hues eng, wierklech eng, eng Favoriteband, e Favoritenalbum an du bass einfach verzaubert dovun an da mëss de dech op déi famous Sich no Saachen, wou esou kléngen. Déi, déi Rees hu mer all scho gemeet. Deelweis hu mer déi Rees och ganz séier erëm opgehalen, well, ok, nee, et gëtt einfach näischt, wat esou kléngt. Et gi vläicht Bands dann, déi esou ähnlech kléngen, awer et ass net genau dat, wat s du wëlls hunn, well déi eng Band dee spezielle Sound eeben huet, dee s du soss kengerer fënns. Dat ass, dat ass fies. Dat ka fies sinn. Dat kann, dat, et kann fies sinn. Dat kann sech och dozou bréngen, dann eeben déi speziell Band eeben. Immens gären ze hunn an dobei ze loossen. Mee net wann se ni, bal ni Musik mécht. Sou wéi sech wéi Schiss wien ze schwätzer. Dat ass einfach de beschte Beispill, gell? De Jil schwätzt vu Winter Sun, wann der net erausfonnt hutt. Mee dat ass jo erëm dat Schwéiert dodrun, si sinn e Beispill fir déi Gutt. Déi ganz gutt an awer och déi manner gutt Saachen alt erëm. Ja, ja, ja. Dat ass ja. effektiv eng eng Band, wou, wou zu deem Zäitpunkt, wou se rauskomm ass, esou okay, et si Saachen do erukomm, et si Saache wéi Children of Bodom sinn do erukomm. An awer, an wann s de dann de Genre gekuckt hues, hues de, jo, wat ass, wat ass dat? Melodic Death Metal? Ass et dann dat? Ja, grousse Begriff, so, ja. Hm, net wierklech. An da gees de an d'Zeitungen, wéi de déi da wahrscheinlech genau esou verléift waren zu deem Zäitpunkt, wéi ech zu deem Zäitpunkt an a Winterson war. An do steet dann, do kommen da Begrëffer agel, atmospheric, cold, cosmic, melodic death metal, esou an dee leschte mécht Dir zou, gell? Jo, jo, jo. Mee dat fënns de dann och net einfach esou Ma nee. Wann s dat mol esou als Suchbegrëff agëss. Nee, gëff als Gëff kee bei Band, bei Bandcamp Cold an. Kriss wahrscheinlech éischter Coldplay wéi soss eppes. Ja. Ja, dat, dat ass iergendwéi dat, iergendwou ass dat Sichen an dat, déi Genre-Reesen do. Ech maachen et déck gär an deelweis nervt et mech awer och, well ech ech sinn elo net méi grad esou schlëmm wéi viru Joren, muss ech soen. Mee viru Joren, wann ech do mat mat verschidde Leit driwwer geschwat hunn an dann hues de natierlech och däi gewëssen Knowledge, däi Band Knowledge, däi musikaleschen Knowledge iwwer déi verschidde Genren och gäre wollte weisen. An ech sinn ëmmer nach erstaunt, dass Ech wëll net soe lo fir mech, dass ech lo alles weess, absolut net, mir kënnen nimools alles hei beschwätzen a wëssen, mee mir hunn elo schonn an där, an deem méi wéi Joer elo, wou mer dat hei elo maachen, esou vill nei Zeenen entdeckt, gell, esou vill ënnerschiddlech Genrë wou eis Leit gewisen hunn oder esou, wou s de dann esou, wéi, éischtens emol, wéi, wisou kennen ech dat net an zweetens, Mee wou ass deen dat siche gaang? Well déi Plattforme wou ech côtoyéieren, ech wär ni do, ech wär ni drop komm fir dat ze fannen. Jo, jo, mee dat mécht awer och heiansdo aus, esou nach, wann s de dann esou ee fonnt hues, deen der dann mat manner eppes kann Neies weisen. Ech fannen, dat ass awer, dat ass awer gäil. Esou eng Goldminn, esou wéi ech bei dir. Genau. An ëmgedréint och. Wou mir, jo, jo, mir hunn dat Salm bei eis an zwee gemaach gehat, ne? Jo. An awer hu mer nach eis aner Quellen lénks a riets, ne? Jo, jo, jo. Ech mengen, ech, ech soen lech elo, du gees op Youtube, du tëpp, du tipps e Begrëff Post-Hardcore an, dat ass, pff, oh Mamm! Ech ka mer dat denken, jo. Hal op, da so, kriss alles, mee warscheinlech net dat. Déi éischt 50 Säiten ass iergendeppes, wou, pff. wou wahrscheinlich e Bréifdréier eppes ausdréit, well Post do steet oder esou, ech weess et net. An voilà, mee dat ass dach schonn, et kann ustrengend sinn, sech an deene Genren ze verléieren. Ja, ja, ja. Ech verstehe, was du mengs. Ech hat dat och mat, ech sichen ëmmer gär esou experimentell Black Metal, Experimental Avantgarde Black Metal sichen ech dann. Dat ass, ech hunn awer e puer Schätz sou fonnt gehat, awer sichen dann ëmmer gär eppes am Stil wéi wéi Deathspell Omega, déi ech immens immens gär lauschteren. An ech hunn e puer Bands fonnt, awer et konnt och net un dat erun. Awer trotzdem hunn ech. se fonnt an ech sinn awer och frou driwwer dat ech se fonnt hunn. Wann s du sou experimentell sees, mengs de domat sou Saache wéi dee Reiner iergend eppes do? Dat ass nach méi extrem. De Reiner, de Reiner Landvermann mengs de? Jo, jo, jo. Dat ass nach méi extrem. Ah, dat ass, puh. Jo, dat ass speziell, dat ass ganz speziell. Du bräichs, du bräichs eng Dusch an eng, an eng, an eng Fläsch Prosecco, wann s du dat fäerdeg gelauschtert hues. Esou eppes Fises, Psychedeelesches e bëssen sou. Komplex, komplex gespilltene Black Metal mat e bëssen Wahnsinn dran. Et ass schwéier ze beschreiwen, lauschtert Deathspell Omega. Jo ech wees, ech wees, ech fanne se dénges, ech wees. Ech fanne se net schlecht, mee dass dass iergendeppes ass zevill. Et ass ustrengend ze lauschteren, dat ass wouer. Jo, mä awer, ech mengen, ech lauschteren och aner Saachen, wou fir dech wahrscheinlech genau esou ustrengend wäeren no enger Zäit. Jo, ech eng Zäitchen dann immens vill Mathcore gelauschtert, gell, an dat ass och fuerchtbar ustrengend. An haut kann ech dat och net méi esou lauschteren wéi domols, ausser verschidde Saachen, ewéi Klassiker wéi Dillinger natierlech, gell. Jo. Mä jo. Ja, ma mein Mathcours ass, ass, ass, ech, soe mer esou, bei meinem Mathcours hues de awer, du hues déi ultra komplex Strukturen vum Opbau vun de Lidder, vun all Instrument, d'Stëmm, ech wëll net soen, datt d'Stëmm ass manner, mannerwäerteg, mä dat geet einfach ëm den, also bei mir emol op jiddefalls, geet et ëm d'Spillaart a weis, ëm den Interplay an halt den totalen Wahnsinn, wou de Mathcours eriwwer bréngt. Sou wéi deelweis och Math, Math Rock ass net vill aneschters. Ja. Just, et ass ja, manner ja. Gain an et ass manner Distortioun. Scho bal. Mm. Fir, fir mol ee Genre hei ze erwähnen. Fir déi net wësse wat dobäi ass, wat, wat Math, Mathcore ass. Ja, näischt mat der Drog Meth ze dinn. An och net mat engem Täschrechner. nee. nee. Absolut net. Ech weess mol guer net, fir wat dass dat, dass, dass et dee Begrëff huet. Ech weess et och net. Ah, do kann een sech och stonnelaang wahrscheinlech driwwer dis, dis. Ech mengen, ech hat et gegelies gehat, mee ech hunn et scho rëm vergiess. Wahrscheinlech, well et mat, mam Pythagore gerechent gëtt oder esou, wéi s de spille solls. Awer vläicht einfach, well et komplex Strukturen huet, kann ech mer denken. Jo. Lo, wa mer souwisou scho bei Math, Mathcore an esou Saache sinn, an experimentell, Animals, Animals as Leaders. Ja, ja. Ass dat Metal? Jo, dach, ech denke schonn. Wisou? Ech géif se, well se dee gewëssen Häerz hunn an och dee gewissen Distoerchen dran hunn. Hm. Okay. Mee wann s de awer elo, ech wär awer elo net rose wann s giffs soen, et wär kee Metal, domat kann ech awer och liewen. Mee fir mech ass et awer och zum Deel Metal. Jo, dat ass. Och wann et instrumentell ass, kee Gesang dran ass, keng, mee et ass eng gewësse Portioun Metal dran. Ech fannen, ech fannen elo zum Beispill bei hinnen an den Javier an den Tosin sinn halt Monsteren, dat sinn déi nei, déi nei Guitar Heroes wéi de Steve Vai an an den oh den Yngwie Malmsteen vun deemools gell mee. Dat wat déi man dat ass deelweis weess de esou du kucks dat an bass esou ok et ass gutt ech ech paken ni en Instrument un. Dat ass mënschlech net méiglech gell dass si wann s de dat ass dat ass a mengen Aen sinn sinn esou Bands wéi dat oder déi dann och gären an deem experimentellen ob dat elo Mathcore oder wat och ëmmer ass Dat ass scho bal op engem Architekte-Level, ginn do Lidder komponéiert an d'Gittar gëtt einfach als, net als Instrument gekuckt, esou mee wou sinn d'Limitte vun deem Déngen do, wou mat kann ech dohi goen? Mee. Am grousse Ganze géif ech soen, datt ëmmer erëm d'Limitten op, ausgekraazt ginn, ze kucken, wou, wou, wou ass ech drop? Mä och am Extremen hues de dat och, gell? Mä mëttlerweil sinn mer bei engem Punkt, wou einfach schonn esou extrem extremen Metal dobausse gëtt, dass de einfach net méi kanns, du kanns net nach méi déif goen, net nach méi méi an de Mikro grosse, gell. Et huet einfach alles ëschtwat eng Limitt, gell. Jo an nee, ech mengen dat domat hu sech jo alleguerten, an dat ass jo effektiv déi lescht 10 Joer wierklech explodéiert, et kommen ëmmer méi Säite, gell. Dass dat, jo. Op eng Gittar, e Bass hat um Ufank. 4, elo si mer scho bei 6, weess de, an, an, an, an déi déifste Gittarsäit ass mëttlerweil esou déck wéi mäi klenge Fanger, gell? Ze, da just nach Boom, fir, just nach fir de Bass ze drécke, gell? Ja, An, an ja, dann, wann ja. s natierlech esou famous Video kucks, wéi, äh, wat war dat, déi Battle do vum Jared Dines an géint dem Stevie T, gell, esou. Ja, ja, Ah, ja. Jent 2000 iergendeppes, Ja, ja. dat ass esou.

Kann se nach no Genre gesinn oder a musikalesch gesinn? Mengs du, ech hu mer déi Fro scho gestallt, wär et, ass et technesch méiglech wierklech un d'Limitten ze kommen an ze soen, okay mir hunn, et geet net méi, well et gesangtechnesch vläicht net wierklech geet, ouni elo mat Effekter ze maachen oder hei an do? Oder gëtt et vläicht eng Limite am Sënn vu wéivill? Wat fir een Takt s de kanns uginn, wat fir een, wéi s de deng Lidder komponéiers, widderhëlt et sech net iergendwann? Ech mengen, Musek gëtt et elo schonn esou laang. Jo. An et gëtt, a mir si jo elo zu enger gewëssener Zomm u Leit op der Äerd, wou bal all, also all, all Fënneften Mëscht Musik, ne? Hm. Komme mer vläit iergendwann an an déi Phas eran, wou mer soen, ok, mer mir hunn dat, wat viru 50, 60 Joer ass, wat net wichteg war, hu mer vergiess an et gëtt aus purem Zoufall komme rëm Saache erëm. Wëss de, esou wéi en, wéi en, wéi nennt sech dat scho méi, den, den, éi, dat esou e Pendel, Datt fokuhilesche Pendel, weess de, sou, wou s de ëmmer erëm Saache erëm nei entdecks, obwuel et näischt Neies ass. Et ass schwéier soen. An dat kanns de dann an deem Fall och mat de Genrë soen. Jo, jo, jo, ech weess, wat s de mengs. Et ass wierklech schwéier soe, gell. Zemools, well s eben och hautzedaags dach mat, mat Computertechnik eben nach kanns vill dobei maachen, yeah, yeah. sief et mat Gesang, sief et instrumental, ech weess et net. Ech denken, esou gesinn huet et vläicht awer keng Grenzen, mä d'Fro ass, ass et trotzdem nach gutt iergendwann? Ass et nach ze lauschteren? Yeah. Mécht et nach ëmmer Spaass? Dat läit jo dann erëm am Ouer vum Lauschterer, ne? Dat souwisou, jo, dat souwisou. An, an, elo alt nach e klengt Beispill, kuck, Pink Floyd. An esou vun deemools. Wéi gings du déi, dat war jo awer eng Rockband, wéi gings du déi elo mat deem Knowledge wou s du hues, kéints de se aneschters definéieren? Jo, kéints du u sech schonn, wéi dat wat se ënner deem Fändel wou se stinn. Jo. Vläicht. Dat ass dat, wat ech, wat ech mengen, weess de, esou wéi, wéi developpéiert a wéi wäit kanns de goen? Dat ass jo, do sinn der jo wierklech da keng Limitte gesat, gell? Jo, nee, dat net, dat stëmmt, dat stëmmt. Mee bon, dat ass och elo an deem Fall hei elo net wierklech wichteg. Dat geet scho wäit, dat geet scho wäit, jo. Ja, ja, ja. Wéi has de gesot, metaphysesch, ne? Dat ass e schéine Begrëff, ech muss dee méi benotzen. Mee jo, wéi Der wieder gesitt, mir kënnen eis alt erëm, sou wéi bei villen aneren Theemaen och, gären a sou Diskussioune verléieren. An ech mengen, mir hunn Iech, Iech an eis och schonn elo laang op d'Folter gespaant hei fir d'Genren. Ech hu vläicht nach eng Idee, dat kéint een effektiv maachen, sou fir en, en, en, en. Poll. Hä? E Poll ze maachen. Ech hun e Pol. Wat fir e Pol? Komm maachen e Pol zesummen. Komm maachen e Pol. Everybody needs a Paul, gell? Dat wär zum Beispill eng Idee, e Pol ze maachen. A vläicht och eng, weess net, een dee System 3 mol 3, wou s de dann, hu mer vläicht néng, néng Bands. Vun all Genre ass et eng Band, déi eis markéiert huet. Dat kéint ee vläicht maachen. Okay. Nee, dat, das, dat gesi mir dat gesi mir dat jo lo also, also separat Episode denkst du einfach ne, einfach einfach e Bild en äh, e Pol machen eng Story okay. Machen. Okay, okay. Fläicht kënne mer dann och eis Zuhörer dobause motivéieren, fir flecht hier Sachen ze ma. Ja hm, ja. interaktiv ha ginn Dir faul Schweein dobausen. Di kënnes och gieren en Kommentar hanner lossen, wie Dir d'Saach gesitt, Stich och gieren Saachen an Tiräng fir iech ze orientéieren oder ass iech dat am grousse ganzen einfach total egal? Wie weess? Ech ka mer virstellen dass de grouss Deel vun de Leit déi. Et mécht. Wéi? Et mécht oder wéi? Ech hu verstanen et lëscht d'Pokémon Go net, gëtt alles geläscht. Dat ass och net esou falsch. Nee dass et dass et einfach dass se wahrscheinlech soen u sech ass et egal Well soulaang d'Musek gutt ass, an ech mengen dat ass jo och eis definitiv Meenung, gell, soulaang d'Musek gutt gutt ass, ass et schäisegal wat fir ee Genre et ass. An ech mengen dobäi beloosse mer et dann och haut an da gi mer elo nach e bësse recherchéiere fir eis futuristesch Episoden, wou mer an de wou de Cyberpit géint de géint de Molekular-Jill untrëtt. Géint de Mega-Mecha-Mecha-Jill. De Meckergil, dat ass och schéin, dat passt och e bëssen. Op jiddefalls, dat ass dann un eis, dat ze maachen. Mir soe Merci fir d'Nolauschteren a wënschen e wonnerbare schéinen Owend, Dag, Nuecht, Woch, Mount, Joer, Joerzéngt, egal. Mir héieren eis hei geschwënn erëm bei Kameen. Absolut. Bis dann.